Thil engkim bul inṭanna hi khawi aṭangin nge ni anga engtik khanin nge chu bul inṭanna chu a lo awm tuin nge chhang theih ta ang le. Mi thiam bik te pawhina an inzawh nawn fo a ni ve tho awm e. Hnam hrang hrang kan awm a, kan bul ṭan dan chu sawi dan chi hrang hrang kan nei ṭheuh awm e. German hmar lam rama North ho rindan i han bel chiang teh ang le. Engkim lo inṭanna chu. A tirin Ginung Gagap an tih chauh chu a awm a, chu chu hrilhfiahna mawl mak zawk chuan engmah lo mai. Ruak vek leh zau tawp khawk, tawp chin nei lova ruak, engmah reng awm lohna. Thiam a awm lova eng la a awm hek lo. Chu hmun ruak zau zia chu kan Universe ngei pawh hi vai belchhe tam tak a leng hial awm e tiin North ho chuan an lo sawi ṭhin a ni. Mi thenkhat he hmun ruak Ginungagap hi magic thil tih theihna tha hrui mak takin a luak khat tlat a ni tih a ring pawl leh sawi pawl an awm ve nuk bawk a ni. Chu hmun ruak engmah reng awm lo hnaah chuan engtin nge taksa nei ho an lo chhuah chhoh tak ang le? Hma khawsangin ṭan hma daih

Vawhna nasa takin engtik lai pawhin a tuam reng a, vu leh daikhalte chuan engtik lai mai pawhin a bawh reng niin an sawi a ni. Chu hmunah chuan rial leh tuivawt tak hute chu hmun tinah an tleh a. Vu tlang tam tak inchherchhuan atangte chuan tlangte hi a lo indin ta a ni. Tin, tuifinriat leh luitui zawng zawng te hi Niflehem atanga lo chhuak niin an sawi leh bawk a ni. Lui pakhat, Varjamil an tih chu Niflehemah chuan a awm a, chu lui chu Niflehema tui luang zawng zawng te hnar chu a ni. Varjamil chu Norse mite rindan chu leh sawi dan thinah chuan thilnung ho zawng zawng an lo zik chhuahna hmun leh an za vaia an let lehna hmun tur pawh niin an ring a ni. Varjamil lui kiangah chuan tuichik chhuak pakhat,

Muspel him an tih awmzia chu khuvel tihchhetute chenna tehna a ni. North ho chuan hmun rapthlak el thiang niin an sawi thin a ni. An sawi zel danah chuan Muspel hima chuan ramhuai milian pakhat mai alh atanga insiam palian tak chemsei alh sa tak keng a cheng thin e an ti thin a ni. Muspelhema chuan lungdum ka alh sa em em mai, puak dur dur thin leh tlang kang tui sa leh a khuchhuak dum nguih nguih pak engmah reng hmuh tur a awm lo ve, tiin an sawi tel bawk a ni. Hmun a kal zel a, Niflahem leh Muspelheim te pawh an lo lian zel a, hmun ruak awl zau tak Ginhum Gagap pawh an lo luah zau ta zelin, hun te fung tam tak a ral leh meuh chuan an lo insih ta hial a, chutia vawt leh sa a intawh takah chuan thil mak ropui tak a lo thleng ta a. Phone leh sa a intoh tak ah chuan thil mak ropui tak lo thleng in nasa tak in a puak ta a, a siper te chu hmun tin ah chuan a darh ta ni in Norso chuan an sawi a ni. He thil thleng hi Big Bang Theory a supernova nen khan a inawm ang thei viau awm e. Chu thil phuak nasa tak chu lo sa khat in tun thleng pawh hian a la thang chhun zawm zel ni in an sawi thin a ni. Chutiang thil mak tam tak kar ah chuan thinlung pakhat lian tak leh hmelchhe tak thla tabulpui pakhat chu a lo chhuak hlawl mai niin an sawi a, chu thil nung chu Ogirmir a ni e tiin an sawi a ni. A thla chhawng leh zel te chuan Ogirmil tih chu Ymir tiin an ko ta zel a ni. Ymir a lo insiam tel hian har chhuak mai lovin rei tak che chang lovin a mu zui ta reng a, a mu chhung zawng hian tur che tinreng leh mei alh te Vur tui te chu amahah chuan a inchawhpawlh ta vek a, nun rawnna leh sual tam tak pai chungin a lo tho chhuak ta a ni, an ti. Chumi hun lai vek chuan Niflhahim Daifema vur tui ralah chuan thinlung pakhat ke pali nei, bawng pian phung ang tak, hnute bu tha tak nei, aw dum la an tih chu a lo piang a. A nih erawh chu tu leh mai alh ten an pawlh dal ve loh avangin sualna leh nun rawnna reng reng a nei ve lo va. A hnute bu atang te chuan A hnute tuite chu lui tui lian tak thuam li angin a luang chhuak reng a, nimahse la, hnim leh hna eitur reng reng a la awm loh avangin vur khawn alte chu a liak mai thin a ni tiin an sawi zel a ni. He thil hnung pahnih te hi Norse mythology a an pathian te hring tur chu a lo ni ta a ni.